आरो तोरी के ई की छै ओ भौजी कहने रहथिन जे ई दाँत मजना छै आइ कनि हमहूँ इएह सब दाँत माँजि कऽ देखै छियै ये सुनै छियै कतऽ गेलहुँ ई जरूर एना लग ठाढ़ भऽ कऽ अपन मुँह निहारैत हेती एलहुँ एलहुँ की खाइ छी भोरे भोर कहलहुँ हैं आइ मधुबनी कचहरीमे हमरा तारीख है अहाँ झटसँ जलखै बनाउ हमरा जल्दी जायके कोन केसिया ये अहाँके मोन नहीं है हमर साइकिल से जे कुम्हरा के बर्तन टूट गेल रहे तकर एखन तक फैसला कहाँ भेले ये ओकरे तारीख है धर इहा बड़का केस छैन यौ एकटा बात कहू ये हमरा ओनाहिए देरी भऽ रहल अइ आर अहाँके बात फुराइए अच्छा ठीक छै कहू की बात कहलहुँ जहन जाइते छी मधुबनी तऽ हमरो लेने चलू ओते होटल में जलखै कऽ लेब आ सिनेमो देख लेब बड़ दिन से मन करैया वाह रे वाह कतौ गुरु गोसाई आ कतौ मरुआ बाग ये हमरा कचहरी के फैसला लऽ कऽ जान अटकल अइ आर अहाँके होटल आ सिनेमा फुराइए अच्छा अच्छा खिसियाओ ने हमरा तऽ बियाह से पहिने वाला दिन मन पड़ि गेल जे संगी सहेली संगे बराबर फिल्म देखे छलहुँ हेँ जहिया से अहाँ से बियाह भेल तहिया से फिल्म की सिनेमा हलके मुँह देखनाइ आफत भऽ गेल इम्हर आबऽ ई तऽ एना बजै छथि जेना हिनकर बाबू सिनेमा हॉल खोलि कऽ रखने छथिन शहरमे ठीक छै जा आब। हँ हँ हँ ई की भेल हौ ओ भैया ई भौजी भौजी हौ ई भैया भौजी की केने छ की भेल कह ना भैया भौजी हमरा नीक नहि देखऽ चाहै छथिन से कोना की भेल देखियौ ना भौजी हमर जान लऽ कऽ छोड़थिन भौजी ओहि दिन कहने रहथिन ई तऽ दत्तमजना छै तेँ हम ओहि लऽ कऽ दाँत साफ करऽ लगलहुँ मुदा हो साफ साफ बात है ई उदा मुदा हम नहीं बुझलिए की मुदा भैया भौजी हमरा दुआरे ओ मिठका दत मजना हटा कऽ आ तीत वाला मजना राखि देने छलखिन हेँ ये इम्हर आबू की कहै छी ये अहाँ हमर भाय संगे एना किया करै छियै यौ की भेल हम कहाँ किछो कहले ना उनका ये अते शरीफ बनऽ के कोशिश नहि करू हालत देखू एकर भेला की से तऽ बताओ किया गाम के माथ में उठेने छी यौ भैया देखै छियै देखै छियै भौजी के कते अनजान बनै छथिन से हम की कह देलहुँ एना भैया भौजी सब बात बुझै छथिन आ अंठाबै छथिन हिनके कयल धयल छै सबटा

जैसो निकाह अपने लगाबी आ खरबा अहाँके भए धुर जाउ तखन से मोन बताह कऽ देने छी भोरे भोर कोन नौटंकी में लागल छी यौ भैया भौजी झूठ बाजै छथिन हम लऽ कऽ अबै छी तखने भौजी अपन गलती मानथिन हैया लिअ इएह तितका दत्त मजना राखि देने छलखिन हेँ हमरा लेल भौजी हे भगवान ऐ यौ ई तऽ मुंह में लगबा वाला क्रीम छै ऐसे अहाँ के दांत माजे लग के कहलक ऐसा तऽ मुंह गोर होय छै दुर्रे बुड़बक जो लऽ कऽ जते कारी गया छो अपन सबके गोर कर जैसे ओ बेसी में बिकेतो हे भगवान कोन भुच्चर घर में ब्याह भ गेल पूरा कार्टून देखलिए नीक लागल अगर नीक लागल तो चैनल के सब्सक्राइब कर दियो आ संगे संगे एकरा लाइक कर दियो आ सब मैथिली जानकार संगे शेयर कर दियो प्रणाम